17 яше тулу белән безнең папа сугышка киткән. Сугыш турында беркемгә бернәрсә сөйләмәде. Безгә дә сөйләмәде. Менә инде олыгайгач, шулай э, бер 80 яшьләргә җиткәч, папа 89 яшендә китеп барды безнең. Папа, син безгә беркайчан да сөйләмәдең сугыш турында, дидем. Нәрсәсен сөйлисең инде аның кызым, аның бит сөйләр җире юк, диде. Соң мәйтәм, хотя без ничек сугышка киткәнеңне дә сөйләмәдең син безгә, дидем. Папа әйтте шул чагында, Нәрсәсен сөйлисең инде аның, кызым? Мин сугышка киткәндә, әбиегез җиргә ятып, ауный-ауный җылап калды вокзалда, диде. Безнең папа бик көчле кеше булды. И характеры белән дә, физически да бик уважаемый кеше булды авылда. Ул безгә строгий булды безнең тәрбия. Шулай да ул безнең яклаучыбыз, саклаучыбыз, ышыгыбыз, ышанычыбыз булды, безнең папа. Мине ул яратып, кешеләргә представить иткәндә, сөйләгәндә, менә бу безнең оя төбебез инде, дип әйтә торган иде. Чөнки мин бишенче бала семьяда, иң кечесе, шуңа күрә менә мине яратып папа оя төбем дип йөртә иде. Әти белән булган вакыйгалар минем әллә нәрсә истә калмаган инде. Мәдәләки менә бер сүзсез күңелгә шул кадәрле сеңеп калды. Яшь бит инде без, теге урамда бала-чагалар сугышмыйча тормый инде алар, шулай бит. Уйнап китәсең дә аннары әзрәк, җылашып та аласың, сугышып та аласың. Бервакытны шулай күрше малае белән әзрәк Уйнаганда сугышып киттек тә, теге мине нитте инде. Миннән кечкенә булса да, әле ул теге ушлырак булгандыр инде күрәсең. Мине җылатты бу. Мин җирдән акырып җылап кайтып киләм. Әти ишек алдында нәрсәдер эшләп йөри. Мин инде үземчә хәзер әтигә әйтәм. Әти хәл бирә интеңер. Малай әтигә, мин әйтәм, шул кыйнады гына дигән ием. Әти әйтә, җиңәрлек булмагач, нәрсәгә сугышып йөрисең дип, хәзер үзем дә өстим дип Ничек чыгып киткәнемне сизми дә калдым. Шуннан соң минем инде шушы әтигә әйтәм, әнигә әйтәм дигән әйбер бер вакытта да э, башка да килмәде һәм мин үз үземне якларга дигән әйбер белән нитеп теге. Шул миңа сеңеп калды һәм мин үз үземне һәр вакытта якларга миңа э, бер көч булды ул менә. Бүтән әләкләп йөрмәскә, Сугышырга тотындың икән, җиңәр дип булса гына сугыш. Мин кияүгә чыккан чагында әтинең әйткән тостын менә искә төшереп үтим әле. Әтинең әйткән сүзе болай булды. Ир кеше ул берле, ә хатын кыз ул ноль ди. Әгәр дә ноль бер артыннан килә икән, димәк бернең көче ун тапкырга кимеп, ул бернең уннан бер генә өлеш була ди. Ә әгәр дә ноль бер артында була икән, шул берленең көче ун тапкырга көчлерәк була, диде. Ә әти миңа, Иреңнән алып узма, ирең белән янәшә бул, диде. Менә шул сүзне гел гомерем буе исемдә тотып, ирем янында аны поддерживать итеп яшим. Кечкенәдән папа белән бергә балык тотарга йөри идек. Ул мине алтын балыгым дип әйтә торган иде. Балыкка төшкән юл аралыгында ул мине үзенең алдына утыртып, машина да йөртергә өйрәтте. Кечкенәдән киңәшләр бирә торган иде. Кызым, машинаны тоя белергә, ишетә белергә кирәк, дип әйтә иде. Бүгенге тормышымда да аның әйткән киңәшләре